Bore da, a croeso cynnes iawn unwaith eto i'r Shed Weddi yng Nghtyn yr Ardd yn Edarn, am ein cyfle ni i ddod at ein gilydd trwy trwy'r we a fod gyda'n gilydd mewn addoliad a diolch a gweddi. Mae o'n gyfle i ni rhoid i un ochr chydig bach o llonydd ac amsar i edrych yn ôl dros yr wythnos sy 'di bod, i cofio'r petha sydd wedi ein poeni a'n drysu, y petha sydd wedi ein bendithio ni, ac i cyflwyno i gofal grasol yr Arglwydd ein holl pryderon. So os 'da chi 'di cael cyfle i ista lawr a goleuo gannwyll, beth am i ni jyst fod yn ddistaw am eiliaid a paratoi ein hunain? am ein gwasanaeth bore yma, ar y pedwerydd Sul y Pasg. Un o'r pethau da ni'n colli ar hyn o bryd ydy dod at ein gilydd i ganu emynau. So dwi wedi dod o hyd i emyn a dwi'n mynd i ddarllen ni, y hanner gyntaf rwan a'r hanner arall ar diwedd y gwasanaeth. Emyn reit gyfarwydd i chi gyd dwi'n siwr ac os gennych chi copi o emynau'r yym caneuon ffydd adra mae o'n rhif chwech wyth saith a mae o fath o weddi Dal fi fy Nuw, dal fi i'r lan, yn enwedig dal fi lle rwy'n wan, dal fi yn gryf nes mynd i maes o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Gwna ni'n gyfoethog ym mhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn. Gwna fi fel seren olau wiw, yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. Amen. A felly, da ni'n cychwyn ein gwasanaeth. Mae'r taflen ar gael ar wefan yr Esgobaeth. Os da chi wedi cael copi, gewch chi ymuno â fi wrth i ni fynd drwyddi. Felly, da ni'n cwrdd gyda'n gilydd yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alfa ac Omega. Ef buai bob amser, a phob oes. Iddo ef y bu'r gogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir, Aleliwia. Da ni'n troi rwan at ein gweithred o edifeirwch, a mae yna gyfle i ni sbio nôl drost yr wythnos wedi bod, ac i fod yn hollol agored gyda'n Tad am y llefydd lle da ni wedi bod yn llai na cariadus, lle mae geiriau wedi rhedeg allan o'n genau ni heb feddwl. Ar amser mor anodd, mae o'n fwy heriol nag erioed i fod yn llawn tawelwch ac amynedd bob amser. Mae'r salm am heddiw, Salm 23, yn mynd i arwain ni i fewn i'n cyffes bore 'ma. Yr Arglwydd yw fy migail, ni bydd eisiau arnaf. Gwna mi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel. Ac mae ef yn fadfywio. Fe 'mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Trigarha wrthym, O Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd, a dyro i ni dy iachawdwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad faddau i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras annerth yr Ysbryd Glân. Amen. Da ni'n troi rwan at ein Beiblau am y darlleniadau am heddiw, y pedwerydd Sul y Pasg. A dwi eisiau jyst darllen yn gyntaf, er mae actau a un Pedr a'r Efengyl sydd gennym ni heddiw, dwi eisiau darllen yn gyntaf o Genesis penod 7 hefyd. Dwi'n siŵr ydych chi'n gyfarwydd iawn ar hanes y diliw. Yna dwedodd yr Arglwydd wrth Noa, Dos i mewn i'r arch, ti a'th holl deulu, oherwydd gwelais dy fod di yn gyfiawn ger fy mron yn y genhedlaeth hon. Cymer gyda thi saith bâr o'r holl anifeiliad glân, y gwryw a'i gymar, a phâr o'r anifeiliad nad ydynt lân, y gwryw a'i gymar. a phob yn saith bâr hefyd o adar yr awyr, y gwrw, a'r fenyw, i gadw ei hil yn fyw ar wyneb yr holl ddaear. Oherwydd ymhen saith diwrnod paraf iddi lawio ar y ddaear, am ddeugain diwrnod a deugain nos, a byddaf yn dileu oddi ar wyneb y ddaear bopeth byw a wneuthum. Gwnaeth Noa bopeth fel y gorchmynnodd yr Arglwydd iddo, Chwe chant oed oedd Noa pan ddaeth dyfroedd y diliw ar y ddaear. Gwrandewch ar hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodi Iesu Grist oddiwrth y meirw. Daw'r ail ddarlleniad o lyfr Actau'r Apostolion, yr ail bennod. Bywyd y credinwyr. Daeth ofn ar bob enaid, Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael eu gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'u meddiannau ac yn eu rhannu rhwng pawb, yn ôl fel y byddai angen, bob un. A chan ddyfal barhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn eu tai, yr oeddent yn cyd-fwyto mewn llawenydd a thymledd calon, danfoli i Duw, a chael ewyllys da'r holl bobl. Ac roedd yr Arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch a fo i Dduw.

Llythyr cynta at Pedr, yr ail benod. Oblegid hyn sydd gymeradwy, bod rhywun, am fod ei feddylfryd ar Dduw, yn dygymod â'i flinderau er iddo dioddef ar gam. Oherwydd pa glod sydd mewn dygymod a chael eich cernodio am ymddwyn yn ddrwg? Ond os am wneud daioni y byddwch yn ddioddef, ac yn dygymod â hynny, dynu'r peth sy'n gymeradwy gan Dduw. Canys i hyn ych galwyd. Oherwydd dioddefodd Crist yntau er eich mwyn chwi, gan adael i chwi esiampl, i chwi ganlyn yn ôl ei draed ef, yng ngeiriau'r Ysgrythur, Ni wnaeth ef bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl, Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno'i hun i'r Un sy'n barnu'r cyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y Groesbren, er mwyn i ni ddarfod â'n pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachâd, oherwydd roeddech fel defaid a disberod, ond yn awr,

Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gwrandewch rŵan ar Efengyl yn ôl Sant Ioan, y degfed pennod. Dameg corlan y defaid. Yn wir, yn wir, Rwy'n dweud wrthych, lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl sy'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rywle arall. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid. Y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi ddod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Dwedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddynt hwy'n deall ystyr yr hwn roedd yn ei lefaru wrthynt. Felly dwedodd Iesu eto, Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, Mwy fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb y daeth o'm blaen i, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. Mwy fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwyo fi, caiff ei cadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata, ac i ladd, ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyfiawnder. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith newydd, Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Mae'r Eglwys yn galw heddiw, heblaw yn pedwerydd Sul y Pasg, yn Sul y Bugail Da. A da ni'n gallu clywed pam ar ôl cael y darlleniadau o lythyr Pedr a'r Efengyl. Ond cyn i ni feddwl amdan bugeiliaid a praidd, dwi isio i ni feddwl hefyd amdan be glywson ni o lyfr Genesis a hanes Noa a'r Diliw. Dwi 'di clywed sawl un yn deud, a dwi 'di bod yn euog o dweud o'n hun drost y ddyddia dwytha 'ma, ei bod ni gyd yn yr un cwch yn yr argyfwng yma. Ond dydi hynna ddim cweit yn wir nag ydi. Falla bod o'n fwy fwy gwir i ddeud ei bod ni gyd yn gwynebu'r un storm, yr un diliw, yr un argyfwng, ond ma'n cychod ni 'dan ni'n ei hwylio yn eitha gwahanol. Efalla 'dan ni'n dychmygu cwch fel arch Noa A falla fy chi lot o deulu adra neu lot o anifeiliaid, mae o'n gallu teimlo fath o arch Noa ar hyn o bryd. Ond i rei bobl, mae hwylio ar hyn o bryd yn teimlo fatha bod mewn cwch bach, a'r dŵr yn dod i fewn trwy'r gwaelod, a chithau'n beilio allan nerth bob dim. Mae yna rei eraill, wrth gwrs, lle mae cwch nhw yn foethus ac yn llawn bob dim maen nhw angen. Mae gen ni gyd wahanol cychod i hwylio ar y dyfroedd sydd o gwmpas ni ar hyn o bryd. Felly be fedrwn ni wneud am dan hynny? Dwi'n meddwl os da ni'n sbio ar yr hanes sydd gennym ni o'r gymuned gynta', y gymuned gynta' Cristnogion o lyfr yr Actau, gwelwn ni esiampl fanna o bobl yn dysgu byw mewn byd wahanol. Pan aeth Noa i fewn i'r arch, roedd o'n cael ei warchod gan beth oedd mynd i ddigwydd. Oedd yn cael ei ddiogelu. Oedd o'n llechesu yn ei arch. A dyna be' 'dyn ni i gyd 'di bod yn neud yn ddiweddar, ynde? Llochesu. 'Da ni 'di bod yn cael ein gwarchod a'n diogelu o fewn ein cartrefi. A 'dan ni'n gor'o' edrych o'n gwmpas a gweld pa fath o fyd newydd y fydd hi ar ôl iddyn ni cael dod allan. Cafodd Noah y fraint a'r cyf- yy cyfrifoldeb o cychwyn o'r newydd, ail dechra. A fydd rhaid i ni hefyd ail ddechra ar ôl i ddod allan o'r arch. Ond mi oedd yna addewid gan Dduw i fod gydag o. Oedd y gymuned gynta', y Cristnogion, hefyd yn gorfod edrychar y byd a byw ynddi o'r newydd. A 'dan ni'n clywed fel oedden nhw yn rhannu bob dim. Fel oedden nhw'n edrych ar ôl ei gilydd, yn dod at ei gilydd, ac yn gwarchod ei gilydd. Da ni hefyd wedi dysgu hynny o'r newydd yn ddiweddar, wrth i ni dibynnu ar ein cymunedau, ar y bobl sydd yn gweithio yn y siopa, sydd yn gofalu amdana ni, am y gwasanaeth iechyd, da ni hefyd yn troi at ein gilydd ac yn pwyso ar ein gilydd er mwyn dod drwy'r argyfwng yma, a hyd yn oed gobeithio bod y bobl yn y cychod bach rhwyfo ar ben eu hunain yn cael eu dal a'u cynnal gan bob dim o'i gwmpas nhw. Felly, wrth i ni edrych ar hanes Duw yn gweithredu drwy'r canrifoedd a drwy'r blynyddoedd hir, 'dan ni'n gweld rwbath cyson, bod yna fugail da yn ein arwain ni, weithia' i mewn i llan i cadw ni'n gynas ac yn ddiogel tra ma'r storm yn pasio drosodd, ac wedyn yn ein arwain ni allan unwaith eto i porfeydd newydd. Da ni di cael yn arfer i meddwl amdanyn ni hunain fatha praidd yn dilyn y bugail da. Ond mae na alw yma hefyd i ni fod dim jyst yn aelod o'r praidd ond yn bugeiliaid yn hunain. Mi glywes i ddameg yym y diwrnod o blaen, ddameg cyfoes a deud y gwir. A falle da chi di clywed hi o'r blaen ond mi mae o'n werth ei ail adrodd dwi'n meddwl. O' na ddyn yn mynd am dro Ac wrth iddo fynd trwy'r mynyddoedd, nath o ddod ar draws bugail, ac o'dd ganddo ffon yn ei law, wrth gwrs. Dwedwch, medda'r dyn, ydy o'n wir y bo' chi'n defnyddio'r ffon yna i ddal y defaid a'i tynnu nhw tuag atach chi? Nac ydy, medda'r bugail. Mae o fel siâp yma er mwyn i fi phlannu hi yn gadarn yn y ddaear a phwyso arni tra dw i'n sefyll ac aros i'r defaid dod ata i. Meddyliwch amdan hynna. Meddyliwch am fod yn gadarn yn eich traed, yn sefyll yn llonydd, Sut ydyn ni i fod yn debyg i'r bugail yna yn ganol ein cymunedau ni? Sut ydyn ni i tyfu y teimlad yna o fod mor gadarn a sicr a di-ofn Yng nghanol y storm, yng nghanol ein cwch bach, er mwyn i pobl troi atyn ni a gofyn beth sy'n eu cynnal nhw yng nghanol hyn i gyd. Be maen nhw yn wrando arno fo? Be maen nhw'n gweld 'da ni ddim yn gweld? Achos 'da ni'n dilyn y bugail da ei hun. A mae 'na gyfle i ni fod yn braidd iddo fo ac yn bugeiliaid i bobl eraill. Dewch i ni feddwl amdan hynna am eiliad. Da ni ar drothwy byd newydd. Gawn ni ond obeithio y fydd o'n byd gwell, y bydd pethau yn newid. A'r pethau da ni di dysgu sydd ddim yn llesiant i ni gyd yn newid. Byddwn ni'n edrych ar ôl ein gilydd. Byddwn ni'n trysori y bobl hynny da ni'n dibynnu arnynt. Ac yn trysori ein henoed ein bregys, ein cymunedau, y fama yng nghefn gwlad, ein ffermwyr ac amaethyddwyr, pawb sydd yn rhan o'r byd. Gadewch i ni hefyd ymddiried yn gyson ac yn bob dydd yn y bugail da ei hun, sydd yn galw ni wrth ein henwa ac yn nabod ni Rydyn ni'n gofyn i ni fod yna i bawb arall o'n gwmpas ni hefyd. Amen. Dwi wedi colli'n haflen rwan.

Troi at yr Arglwydd mewn gweddi. Ac i cychwyn ein gweddïau, dwi am mynd yn ôl at Salm 23. Er i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi, Ath wi Allen ath ffon yn fy nghysuro. Gweddïwn. Gweddïwn ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn drost ein arweinwyr ffydd, yr archesgob a'r esgobion, yr archdiaconiaid, a phawb sydd yn gweinyddu efengyl Crist yn yr amser anodd yma. Gweddïwn dros ein brodyr a chwiorydd sydd yn mynd trwy Ramadan ar hyn o bryd, eu mis sanctaidd nhw, a'r cyfnod mor heriol. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trugar ha. Gweddïwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddïwn am doethineb, a cariad, ac ewyllys da i deyrnasu ym mhob man, gan feddwl yn wedig y gwledydd hynny sydd mwyaf bregus ar hyn o bryd. Gweddïwn dros De a Gogledd Korea. Gweddïwn dros y bobl yn yr Yemen. Bobl Syria. Bobl yn Palesteina. Gweddïwn am heddwch a iechyd ym mhob man. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trigger ha. Gweddïwn dros y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion, gan feddwl yn enwedig am ein gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr mewn cartrefi preswyl, ein glanhawyr, y dynion bins, y dynion post, ein athrawon, gweddïwn dros ein cymunedau bregus, ffoaduriaid, ein henoed, pobl anabl, pobl sy'n byw gyda cyflyrau iechyd hir dymor, pobl sydd yn dioddef oherwydd eu iechyd meddwl, dros ein busnesau annibynnol bach, dros ein ffermwyr, a'n pysgotwyr ac amaethyddwyr, a phawb sydd yn cynhyrchu bwyd. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trugarha. Gweddïwn am fendith yn ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb a garwn, ar wasgar, ond gyda'n gilydd, mewn cariad. Gweddïwn am bendith dros pawb sydd yn byw ar ben eu hunain ac yn profi unigrwydd ac ofn, A phawb sydd dan pwysa, mewn lle cyfyng, efo dim digon o lle i chwara, a pwysa yn tynnu arnynt. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trugarha. Ac yn olaf, cyflwynwn yn hunain, a phawb y gweddïwn drostynt, i drugaredd a nodded Duw. A cymerwn eiliad o ddistawrwydd rŵan i gofio pawb da ni gweddïo drostynt. Da Tregarog, derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac i orffen yn ôl at Salm 23. Yr wyt yn arlywio bwrdd o'n blaen yng ngŵydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ac olew y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, Bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn pob dydd o'm bywyd, a byddaf yn byw yn Nhŷ'r Arglwydd weddill fy nyddiau. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd, Gweddi'r Arglwydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Dele dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys. megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant.

Holl alluog Dduw, Dy Fab Iesu Grist yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Cofoda ni sy'n ymddiried ynddo ef o farwolaeth pechod i fywyd cyfiawnder, fel y ceisiwn y pethau hynny sydd uchod lle y mae ef yn teyrnasu gyda Thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir, Aleliwia. Bendithied Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Ac i cloi, gawn ni'r ddau bennill ola o'r emyn. A falla ar ôl i'r gwasanaeth gorffen, ewch i chwilio amdani a chanu hi eich hunain. Dysg i'm fy Nuw, dysg i'm pa fodd i ddweud y gwneuthur wrth dy fodd. Dysg i'm ryfela ar ddraig heb goll, a dysg i'm goncro pechod oll. Tra caffwyf rodio'r ddaear hon, rhod y dangnefedd dan fy mron, ac yn y diwedd moes dy law i'm dwyn i mewn i'r nefoedd draw. Emyn cyfarwydd iawn gan William Williams, Pant y Celyn. Diolch am fod efo ni bore yma. A bendith Duw, Tad holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a bydd gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Tan y tro nesa, cadwch yn saff, cadwch yn ddiogel, a carwch eich gilydd. Amen.